Spicer, croeso i Grochen Disney. David dw i. Ac April dw i. A da ni o'r ein bodd efo popeth Disney. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch i mewn.
Helo bawb a chroeso cynnes i... Pennod peilot Croch and Disney, ein pennod cyntaf. David Herzog dw i, a dyma fy ngwraig, April. Diolch, David. Helo, bawb. Mi fyddwn ni'n teithio efo chi dros fyd Disney. Dw i'n dŵad o America, yn wreiddiol, a rŵan dw i'n byw yng Nghonway, yng Ngogledd Cymru. A ti, April? Wel, dw i'n dŵad o'r Wyddgrug, yn wreiddiol, hefyd yng Ngogledd Cymru, a rŵan dw i'n byw yng Nghonway efo ti. Ia, wrth gwrs. Felly, David, pam crochan Disney? Wel, dw i wrth fy modd efo popeth Disney, diolch i ti. Mi wnaethon ni fynd i Disneyland Paris yn 2019, ac ers y daith, mae gen i obsesiwn mawr. A rwan, dw i eisiau rhannu fy nghariad efo ffaniau Disney eraill. Be amdanat ti? Wel, dwi'n cytuno. Dwi'n hoffi Disney yn fawr. Ac hefyd, da ni'n dysgu Cymraeg efo'n gilydd. Ydan. A does na ddim llawer o bodlediadau i ddysgwyr ar hyn o bryd. Nac oes.
Mae na sawl podlediad am ddysgu Cymraeg. Mm -hmm. Ond dim llawer o bodlediadau i ddysgwyr am wahanol bynciau diddorol. O'n union.
Felly, Dyna pam da ni'n dechrau Crochan Disney. A pham y teitl yna? Wel, mae Disney wedi cynhyrchu sawl ffilm ffantasi dros y blynyddoedd, straeon o Ewrop, o Ffrainc, o'r Eidal, a Lloegr, wrth gwrs. Ac hefyd, roedd 'na un ffilm efo stori Gymreig!
Mmm, a be ydi ei henw? y Crochan Du, wrth gwrs, neu The Black Cauldron, yn Saesneg. Wyt ti'n hoffi The Black Cauldron? Ydw, dw i'n dall bod y ffilm yn Marmite i bawb, ond dw i'n hoffi'r ffilm. Mae'r acennau yn ofnadwy, mae'n wirion, really, ond mae'r ffilm yn dda iawn beth bynnag.
Mm, dw i'n siŵr. Gawn ni symud ymlaen. Wrth gwrs.
Felly, ein segment cyntaf, newyddion am ffilmiau. Wel, April, unrhyw ffilmiau newydd i siarad amdanyn nhw? Wel, dwi'n gyffrous am Lilo and Stitch live action. Wrth gwrs, oedd ti'n gyffroes iawn. o, diw.
Y mis yma, mi wnaethon nhw gyhoeddi'r actores sy'n chwarae mm. Lilo yn y ffilm. Yep. A dwi'n teimlo'n gyffroes iawn, achos dwi wrth fy modd efo Lilo and Stitch. Yn gobeithio bydd Disney ddim yn difetha ar ffilm. Newch chi sylweddoli bod April wrth ei bodd efo Lilo and Stitch. A fi hefyd, really. Ond mae April yn caru Lilo and Stitch. Mae pawb yn caru Lilo and Stitch! Dw i'n edrych ymlaen at y ffilm hefyd. Gawn ni wylio'r ffilm yn y sinema, gobeithio?
Wrth gwrs! Wel, da ni'n trio gweld pob ffilm Disney mewn sinema, os da ni'n medru. A dwi'n siwr nawn ni siarad am y ffilm yn y dyfodol. Mm -hmm. Ond, ar hyn o bryd, da ni ddim yn gwybod pwy fydd yn y ffilm, dim ond actores Lilo. Oes na si am Ali'i Cryfalio yn chwarae Nani yn y ffilm? Wel, dwi ddim yn siŵr, achos hefyd, y mis yma, mi wnaeth Disney gyhoeddi bod Ali'i Cryfalio yn chwarae Moana yn y ffilm Moana Live Action. Efo Dwayne The Rock Johnson, mae'n bosib? Ie, yeah, efo Dwayne The Rock Johnson. Roedd na hysbyseb efo Dwayne Johnson a'i blant ar y traeth. Dim Hawaii, California, dwi'n meddwl. Roedd ei blant yn chwarae ar y traeth tra roedd o'n cyhoeddi'r ffilm. Cyffroes iawn! Ond da ni ddim yn siŵr am Li'i clyfario yn y ddwy ffilm. Mae'n dalentog iawn. Ro'n i'n caru hi ar uh, The Little Mermaid live ar Disney+. Plus. Felly, gawn ni weld. Mi fyddwn ni'n cael ffilm live action uh, neu ffilmio'n fyw efo Lilo and Stitch a Moana hefyd. A be arall David? Dwi ddim yn gwybod am unrhyw ffilmiau newydd eraill. Wel, mi wnaeth Disney ddatgelu yn yr Oscars eleni rhag hysbyseb newydd am The Little Mermaid, ffilm Ieuan Fyw. Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn am y ffilm The Little Mermaid, ffilm Ieuan Fyw hefyd. Wrth gwrs.
The Little Mermaid oedd fy hoff ffilm pan o'n i'n blentyn. Dwi mor gyffrous yng nghyffredinol, ond dwi ddim yn siŵr be' i ddisgwyl ar hyn o bryd ar ôl gweld rhag hysbyseb am y ffilm. Siŵr. Roedd y rhag hysbyseb tipyn bach yn fluffy weithiau. Ie. A tipyn bach yn rhy realistic hefyd efo Sebastian a Flounder. Ie, mae'r CGI yn weird iawn. Felly, dwi ddim yn siŵr be' i'w ddisgwyl, Ond dwi dal fynd i weld y ffilm. Mm -hmm. Be wyt ti'n feddwl? Dwi'n hapus i weld y ffilm yn y cinema, gobeithio, efo ti. Ac hefyd, dwi'n siŵr bod yr actores newydd sy'n chwarae Ariel oh, yn dda iawn. O, mae'n edrych yn dda iawn. Yeah. Be, be di ei henw hi? Halle Bailey.
Halle Bailey, diolch. Mae hi'n edrych yn dda iawn, dydi? Dwi'n edrych ymlaen at Melissa McCarthy fel Ursula the Sea Witch. Wel, dwi'n falch iawn gweld dynes yn chwarae Ursula. Dim dyn. Ia, mi wnaeth Harvey Fierstein chwarae Ursula mewn fersiwn cyngerdd. Be' arall? Mae 'na ffilm sy'n ffilmio yn fyw arall? Wyt ti'n gwybod rhywbeth am Peter and Wendy? Dwi'n meddwl mai Peter Pan and Wendy ydi enw yr ffilm, fel y llyfr gwreiddiol? Oh! Peter Pan and Wendy? Wel, roedd Peter Pan yn wreiddiol yn ddrama gan JM Barrie yn Llundain. Oh, wrth gwrs!
Ac ar ôl y ddrama ar y llwyfan, mi wnaeth JM Barrie ysgrifennu nofel am Peter Pan o'r enw Peter and Wendy, dwi bron yn siŵr. Ac ydi'r ffilm yn Peter and Wendy. Nac ydy, Peter Pan and Wendy ydy'r ffilm newydd. Pwy a wyddai? Am ddiddorol! Ac wrth gwrs, roedd na ffilm Disney anymeddiedig am Peter Pan yn y 50au. Ffilm poblogaidd iawn. A dwi wedi clywed mai Jude Law ydy Captain Hook yn y ffilm. Dwi ddim yn siŵr pwy arall sydd yn y ffilm. Pwy ydy Mr Smee? Rhywun enwog? Nes i ddim clywed am y ffilm tan heddiw. Sgen i ddim syniad. Wel, chwarae teg.
Dwi'n edrych ymlaen at Peter Pan and Wendy, dwi wrth fy modd efo straeon Peter Pan. Mae yna lot o ffilmiau am Peter Pan. Wrth gwrs, dwi'n hoffi Hook, dwi'n hoffi'r ffilm sy'n ffilmio'n fwy o'r 90au? Dwi ddim yn siŵr, doedd o ddim yn ffilm Disney. Nac oedd, dim Disney, na. Ac oes na ffilm arall? Oes.
Un ffilm arall, mi wnaeth Disney Pixar gyhoeddi un ffilm newydd o'r enw The Elementals. Sgen i ddim unrhyw syniad be ydy plot y ffilm. Wyt ti'n gwybod be ydy plot y ffilm? Wel, nes i weld y rhaghysbyseb, dwi'n das bod na elfennau gwahanol a dylai'r elfennau ddim cymysg efo'i gilydd. Siŵr, dwi'n dallt. Ond dwi'n meddwl bod yr elfen ddwr a'r elfen dan yn cyfarfod. A dyna fo, dwi ddim yn gwybod un rhywbeth arall. Mm, okay.
Felly, gawn ni weld. Ond, dwi'n mor cyffroes am Lilo and Stitch ffilmio'n fyw nag unrhyw ffilm arall. Un o fy hoff atgofion ydy Stitch pan wnaeth Stitch ddringo'r castell yn y Magic Kingdom yn Disney World. O! A wedi papuro y castell efo papur toiled am agoriad mawreddog Stitch's Great Escape. Ie, dyna fo.
Dach chi'n medru ffindio y lluniau ar y we o'r castell ar ôl i Stitch dymchwel y castell efo papur toiled? Wel, wrth siarad am Gastell Cinderella, ein segment nesa, newyddion y parciau! Ond yn anffodus, doedden ni ddim yn medru ymweld â Stitch's Great Escape achos mae'r attraction uh, neu'r atyniad wedi cael. Roedden ni ym mharciau Disney World yn y gaeaf y llynedd. Mi gaethon ni amser da iawn yn y parciau. Amser bendigedig, dim just da iawn. A does na ddim Stitch's Great Escape rwan, ond... Wel, ie, yeah, mae'n bechod achos ro'n i'n edrych ymlaen at Stitch's Great Escape, mm -hmm. ond, ond mae'n debyg bod pobl yn teimlo'n sal pan wnaeth Stitch byrpio efo arogl fel cyrri neu rhywbeth ofnadwy. Dydy pobl ddim yn licio hynny. Ond pen oedden ni yn Disney World, mi wnaethon ni weld Stitch unwaith neu ddwy waith neu deir gwaith yn y parc. Roedd na sawl delw o gymeriadau yn y parc am y henr canfed dathliad.
Ie, deliw arbennig o stitch! Felly mae'r hanner canfed wedi gorffen rwan. Ie, a mae Disney wedi tynnu'r hanner canfed logo o'r castell y mis yma. Roedden ni'n lwcus iawn i ymweld â'r parciau a gaeaf diwetha, ond mae'n drist bod y pen-blwydd wedi gorffen rwan. Da ni'n edrych ymlaen at y trigeunfed yn y dyfodol, dw i'n siŵr. Na, be am y 55? Rhywbeth mwy buan. Unrhyw newyddion arall am y parciau? Wel, mae Splash Mountain wedi cau hefyd. Atyniad poblogaidd iawn yn y parciau ers yr wythdegau. Ro'n i wrth fy modd efo Splash Mountain a diolch a fy ngwraig, ro'n i'n medru reidio Splash Mountain ddwy waith eto cyn i'r atyniad gau. Mi wnaeth hi fyny pan oedden ni yn y Magic Kingdom. Ond 'dan ni'n edrych ymlaen at yr overlay newydd neu Y Troshain newydd efo The Princess and the Frog! Dw i'n caru The Princess and the Frog. Dw i'n edrych ymlaen at fwyta beignets. Gobeithio fydd na fwy o stondinau efo beignets, achos ar hyn o bryd dw i'n meddwl bod na un neu ddwy stondin yng ngwesty Port Orleans. Oes, dw i'n siŵr.
Ac ella rhywle arall mewn shape Mickey? Mi fydd yr atyniad yn berffaith i'r ddau parc yn America, yn enwedig ym Mharc California, achos mae gannyn nhw ardal gyda thema Sgwâr New Orleans. Felly, 'da ni'n gobeithio ymweld â Pharc California yn y dyfodol. Wel!
Lot o newyddion! Dyna fo, tan y bennod nesa, dwi'n meddwl. Wel, siwr, un rhywbeth i ti, April. Ein segment nesa ydy Trivia Disney! Roeddwn ni'n siarad am Lilo and Stitch, a Moana hefyd. Wel, mae na westi poblogaidd iawn o'r enw The Polynesian Resort yn Disney World. Da ni'n caru'r gwesti Polynesian. Mae gen i ffaith ddiddorol am y gwesty hwn. Yn y 70au, mi gaeth y Beatles eu break-up yn y Polynesian pan wnaeth John Lennon ymweld â'r parc efo'i deulu. Mi wnaeth o arwyddo dogfen bwysig yn ei ystafell yn y gwesty, pwysig i'r byd

dau, really, i ddathlu. Chip a Dale! o, wrth gwrs.
Pen blwydd hapus i Chip a Dale. Mae Chip a Dale yn 80 oed eleni. Wel, maen nhw'n edrych yn smart iawn. Felly, pen blwydd hapus i chi, Chip a Dale, neu Tic a Tac ym Mharis. Da iawn, April, gwych! Be di enwau Chip a Dale yn Gymraeg? Os da chi'n gwybod be ydi enwau Chip a Dale yn Gymraeg, Gallwch chi adael i ni wybod ar ein cyfryngau cymdeithasol. da ni Crochen Disney ar Instagram a YouTube ar hyn o bryd. Uh, mwy yn y dyfodol. Wel, April, ein penod cyntaf, diolch am ymuno â fi. Dim problem.
Wel, dwi'n edrych ymlaen at ein penod nesaf. Diolch David a diolch pawb. A diolch i gwawr Dafydd am ei help efo'r sgript. Wela chi fis nesa. Hwyl fawr pawb. Ta-ta rwan. Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2023, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr Dafydd, ein tiwtor ar ein taith. Wela i chi yn fuan!